An Aviel hervez Sant Lukaz Trizekvet pennad Er mardi-se e tegouezhas hiniennoù a gemennas da Jezuz ar pezh a oa en em gavet gant an dud-se eus Galilea en devoa Pilat mesket o gwad gant hini o sakrifisoù. Respont a rae dezho, ha soñjal a ra deoc'h e oa ar c'halileidi-se brasoc'h pec'herion eget an holl c'halileidi all dre m'o deus gouzañvet ur seurt poan? Ne oan ket, me a lavar deoc'h, hogen mar ne rit ket pinijenn, c'hwi holl evel-se a yelo da goll. Nag an triwec'h-se hag a gouezhas warno tourd Silouan en ur lazhañ anezho, ha soñjal a ra deoc'h e oant kablusoc'h eget an holl dud all o chom e Jeruzalem? Ne oant ket, me a lavar deoc'h. Hogen mar ne rit ket pinijenn, c'hwi holl en hevelep doare a yelo da goll. Lavarout a rez c'hoazh dezho ar barabolenn-mañ. Bez' e oa un den hag en devoa ur figezenn blantet en e wigneg. Donet a reas da glask frouezh enni ha ne gavas ket. Neuze e lavaras d'ar gwinienner Setu tri bloaz zo ma teuan da glask frouezh er figezenn-mañ ha ne gavan ket. Troc'h-hi eta. Perak e chomfe da goll douar? Aotrou, a respontas hemañ, leskiñ c'hoazh ar bloaz-mañ ma toullin en-dro dezhi ha ma lakain teil ganti ha marteze e tougo frouezh en amzer da zont an ez-se e troc'hiñ anezhi. Edo Jezuz o kelenn en ur sinagogenn un deiz sabbat. Hag enno e oa ur vaouez a oa dalc'het triwec'h vloaz a oa gant ur spered e lakaet da vezañ nammet. Da obleget e oa ha ne c'helle tamm ebet sevel he fenn. Ouzh he gwelout, Jezuz e galvas davetañ hag a lavaras dezhi, Maouez, disammet out diouzh da zroug. Astenn a reas e zaouarn warni ha war an taol e teuas sonn, hag en em lakaas da veuliñ Doue. Met an arc'h-sinagogour, drougennañ dre m'en devoa Jezuz pareet un deiz sabbat, en em lakaas da lavarout d'ar bobl C'hwec'h deiz a zo ma tleer labourat enno. Deuit eta d'an deizioù-se da vezañ pareet ha n'eo ket da zeiz ar sabbat. Pilpoused, a respontas an aotrou dezhañ, daoust ha pep hini ac'hanoc'h da zeiz ar sabbat ne zistak ket e ejen pe e azen diouzh o c'hraou evit o c'has d'an dour? Hag ar verc'h-mañ da Abraham hag a oa erdeet gant Satan abaoe tri eur ar vloaz, ne oa ket dleet e disammañ diouzh an hêrezh-se deiz ar sabbat? ha pa gomze evel-se e save maez d'e holl enebourien met an holl dud a dride a levenez en abeg d'an traoù burzhudus a rae lavarout a rae neuze ouzh petra eo hañval rouantelezh Doue ouzh petra e lakin anezhi heñvel Heñvel eo ouzh ar c'hreunenn-sezo en deus kemeret un den ha lakaet en e liorzh. Kresket eo ha deuet da vezañ ur wezenn, ha laboused an neñv o deus kavet goudor en e skourroù. Lavarout a rez c'hoazh. Ouzh petra e lakin heñvel ur rouantelezh Doue ? Heñvel eo ouzh ar goell a gemer ur vaouez da veskañ gant tri muzuliad bleud ken na zeu an holl doaz da c'hoiñ. Tremen a rae dre gêrioù ha bourc'hioù en ur gelenn oc'h ober hent war-zu Jeruzalem. Neuze unan bennak a lavaras dezhañ, Aotrou, daoust hag un nebeud tud hepken a vo salvet? ev avat a respontas dezho poanit da vonet e-barzh dre an nor strizh rak kalz a lavaran deoc'h a glasko monet e-barzh ha ne c'hellin ket pa vo bet savet ar penntiegezh evit prenañ an nor e stagfot c'hwi chomet er-maez da skeiñ en ul lavarout aotrou digor deomp hag e responto deoc'h c'hwi n'ouzon ket a-belec'h ez oc'h neuze en em lakfot da lavarout debret hag evet hon eus dindan da selloù ha war ar plasennoù ac'h eus kelennet hag e responto deoc'h n'ouzon ket a-belec'h ez oc'h pellaik diouzhin c'hwi holl enebourien an droug Eno e vo gwelvan ha strignadenn den. Pa welfot Abraham, Izaak ha Jakob hag an holl brofeded er rouantelezh Doue, ha c'hwi taolet er-maez. Hag e teuio tud eus ar c'huzh-holl hag ar sav-holl, eus an hanternoz hag eus ar c'hreisteiz, hag i en em lako ouzh taol eo ur rouantelezh doue ya bez' ez eus ar re ziwezhañ a vo e-touez ar re gentañ ha bez' ez eus ar re gentañ a vo e-touez ar re ziwezhañ d'an ampoent-se e tostas un nebeud farizianed hag a lavaras dezhañ kez kuit kerzh ac'han rak Herodez en deus c'hoant da slazañ Respont a eure dezho, It da lavarout d'al louarn-se, setu ma kasan kuit an drouksperedoù ha ma parean an dud hiziv ha warc'hoazh, ha d'an trede deiz e vo echu ganin. Hiziv avat ha warc'hoazh hag an deiz war-lerc'h e rankan derc'hel da vont war-raok rak n'eo ket lakaet d'ur profed bezañ lazhet er-maez eus Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, te hag a laz ar brofeded hag a labez ar re a gaser dit, na bed gwech eo bet fellet din tolpañ da vugale evel ma tolp ur vamm yar en neizhad dindan he diwaskell ha n'eo ket bet fellet deoc'h. Setu dija lezet outi ganeoc'h. Ya, me lavar deoc'h, n'am gwelfot mui ken na zeuio an deiz ma lavarfot, Benniget an hini a zeu en anv an Aotrou. Pevarzekvet pennad Un deiz ma oa antreet e ti unan eus pennoù ar Farizianed da zebriñ e bred, un deiz sabbat, edo ar re-mañ o sellout pizh outañ. Setu m'en em gave dirazañ un den klañv gant un dour goeñv. Hag en em lakaat da gomz, Jezuz a lavaras d'an dud a lezenn ha d'ar Farizianed. Daoust hag ho tre a zo da bareañ da zeiz ar sabad pe n'eus ket? Hini avat a chomas mut. Hag eñ o tapout krog en den-se, en pareas hag en kasas kuit, hag e lavaras dezhañ Piv ac'hanoc'h ma teu d'e vab pe d'e ejen kouezhañ en ur puñs n'en tenno ket alese raktal ha goude ma ve deiz ar sabad? Ha ne oan ket evit kaout respont da gement-se. D'an dud pedet e lavaras ur barabolenn rak taolet en devoa evezh penaos e kemerent al lec'hioù kentañ ouzh taol. Pa vezes pedet gant unan bennak d'un eured, n'a ket d'en em lakaat er plas kentañ, gant aon na vefe bet kouviet ivez unan enorusoc'h egedout ha na zeufe an hini en deus ho pedet ho-taou da lavarout dit ro da blas da hemañ. Ha neuze e rankfes gant mezh en em lakaat er plas diwezhañ. hogen pa vezez pedet ket en em lakaat er plas diwezhañ evel-se p'en em gavo an hini en deus da bedet e lavaro dit ma mignon ket uheloc'h ha neuze e vo un enor evidout dirak an holl gouvidi rak an neb en em sav a vo izellet hag an hini en em izellañ a vo uhelet Lavarout a reas ivez d'an hini en devoa ankouviet bep gwech ma ri merden pe goan na bet ket evit da vignoned na da vreudeur na da gerent na da amezeien binvidik gant aon n'az pedfen d'o zro ha na vefes paeet evel-se. Hogen, pa ri ur fest bennak, pet kentoc'h peorion, tud vac'hagnet, tud kamm, tud dall, Hag evurus e vi peogwir n'o devo ket peadra da rentañ dit, rak neuze e vo rentet dit en adsavidigezh an dud reizh. O klevout kement-se, unan eus ar gouvidi a lavaras dezhañ Evurus an neb a zebro bara e rouantelezh Doue. Hag eñ a respontas dezhañ Un den a oa a reas ur gwan vras hag a bedas kalz a dud. hag e kasas e velienn da goulz ar pred da lavarout d'ar re a oa bet pedet deuit rak prest eo dija pep tra hini avat en em lakaas holl a-unvan da reiñ digarezioù an hini kentañ a lavaras dezhañ ur vereuri am eus prenet ha ret eo din mont d'e gwelout me az ped d'am digareziñ Un all a lavaras pemp koublad ejened am eus prenet hag ez an d'o amprouiñ me az ped d'an digareziñ. Hag un all a lavaras emaon o paouez dimeziñ rak-se ne c'hellont ket mont. D'ar mevel, o tont en-dro a gontas kement-se d'e vestr. Neuze ar penntiegezh, eit droug ennañ, a lavaras d'e vevel ket buan dre blasennoù ha straedoù-kaer ha degas amañ ar re baour ar re vac'hagnet ar re dall ar re gamm ar mevel a lavaras ôtrou graet eo ar pezh az po gourc'hemennet ha plas a zo c'hoazh neuze e lavaras an ôtrou d'e vevel ket dre an hentoù a-hed ar girzhier ha dalc'h war an dud da zonet e-barzh evit ma vo leun ma zi Me lavar deoc'h, hini ebet eus ar re a oa bet pedet n'en devoa un tañva eus ma fest. Engroezioù bras a oa oc'h ober hent gantañ, hag eñ o treiñ etrezek an dud a lavaras dezho Ma teu unan bennak davedon, ha mar n'en deus ket kasoni ouzh e dad hag ouzh e vamm, ouzh e wreg hag ouzh e vugale, ouzh e vreudeur, ouzh e c'hoarezed hag ouzh e vuhez zoken, ne c'hell ket bezañ diskib din-me. an neb na zoug ket e groaz ha na zeu ket war ma lerc'h ne c'hell ket bezañ diskib din-me rak piv ac'hanoc'h ma fell dezhañ sevel un tour n'az eus ket da gentañ d'ober ar gont eus an dispign da welout ha peadra a-walc'h en deus d'e beurrober gant aon na c'hellfe ket goude bezañ graet an diazez kas al labour da benn ha na zeufe ar re a weljez-se d'ober goap anezhañ dre lavarout Sed aze unan en deus klasket sevel un tour ha n'en deus ket gallet kas anezhañ a-benn. Pe c'hoazh, pe roue o vont d'ober brezel ouzh ur roue all n'az eus ket da gentañ d'en em soñjal ha gallout a raio gant dek mil den derc'hel penn ouzh an hini a zeu a-enep dezhañ gant ugent mil? Annez-se, e-keit m'emañ pell c'hoazh egile e kas kannaded da c'houlenn ar peoc'h, evel-se kement hini ac'hanoc'h na zilez ket kement en deus ne c'hell ket bezañ diskib din-me. Un dravad eo an holen, met ma teu an holen da zivlazhañ, gant petra e vo advlazhet? N'eo mat nag evit an douar nag evit an teil, er-maez e vo taolet. Neb en deus divskouarn da glevout, a ra glevoa. Pemzekvet pennad Ar bubliganed hag ar bec'herion a doste holl outañ evit e glevout. Ma c'hrozmolle ar Farizianed hag ar skribed o lavarout Hennezh a zegemer ar bec'herion hag a zebr ganto. Neuze e lavaras dezho ar barabolenn-mañ Piv ac'hanoc'h dezhañ kant dañvad ma teu da goll unan anezho daoust ha ne lez ket an naontek ha pevar-ugent all er gouelec'h da vont da glask an hini kollet ken n'en devoa en adkavet ha p'en-deus en adkavet e laka anezhañ gant levenez war e zivskoaz ha distroet er gêr e c'halv e vignoned hag e amezeien en ul lavarout dezho Bezit laouen ganin, rak kavet em eus ma dañvad an hini a oa kollet. Me lavar deoc'h, evel-se e vo levenez en Neñvoù evit hor pec'her oc'h ober pinijenn kentoc'h eget evit naontek ha pevar-ugent den just ha n'o deus ket ezhomm a binijenn. pe c'hoazh pehini ar vaouez hag he deus dek drakm ma teu da goll unan daoust ha ne nao ket ar goulloù ha ne skup ket he zi ha ne glask ket gant evezh betek m'he devo e gavet? Ha p'he deus e gavet e c'halv he mignonezed hag he c'homezegezed en ul lavarout dezho bezit laouen ganin rak kavet em eus un drakm am boa kollet Evel-se me a lavar deoc'h e vo levenez e-touez eiled Doue evit hor pec'her oc'h ober inijen. Lavarout a reas c'hoazh un den a oa hag en devoa daou vab. An hini yaouankañ anezho a lavaras d'e dad, Tad, ro din al lod eus an danvez a dle degouezhout din. Hag an tad a rannas e vadoù etrezo. Un nebeud deizioù goude e tastumas ar mab yaouankañ e holl beadra hag ez eas kuit da bell-vro hag eno e foetas e zanvez o ren ur vuhez diroll. Pa voe dispignet pep tra gantañ e teuas ur gernez vras war ar vro-se hag eñ e-unan a grogas da santout dienez. Mont a reas neuze d'en em c'hoprañ gant unan eus tud ar vro hag emañ a gasas anezhañ d'e barkeier da vesa moc'h. Karet en divije leuniañ e gov gant ar c'hloz a zebre ar moc'h met den ne roe dezhañ. Neuze, o tistreiñ outañ e-unan, e lavaras nag a vevelien e ti ma zad o deus bara ouzhpenn o gwalc'h ha me amañ o vervel gant an naon. Sevel a rin hag ez in da gaout ma zad hag e lavarin dezhañ Tad, pec'hed am eus enep an neñv hag enep dit. Ne velitan ken bezañ anvet da vab. Gra din evel da-unan eus da vevelion. Hag e savas da vont etrezek e dad. Pell-bras c'hoazh e oa pa welas e dad anezhañ ma savas ennañ truez outañ. hag o teredek e lammas en e gerc'henn hag e pokas dezhañ gant karantez. Neuze e lavaras e vab dezhañ, Tad, pec'hed em eus enep an neñv hag enep dit ne veritan ket bezañ anvet da vab. Hogen an tad a lavaras d'e vevelien, Degasit buan ar segerañ hag e gwiskit dezhañ. Lakit ur bizou en e zorn ha botoù en e dreid. Degasit al leue lart ha lazhit anezhañ. Debromp ha greomp fest, rak ar mab-mañ din a oa marv ha setu eñ advevet. Kollet e oa ha setu eñ adkavet. Hag en em lakjont d'ober fest. Hogen ar mab hennañ a oa er park, en ur zistreiñ evel ma tostaed an ti, e klevas sonerezh ha dañsadeg. Hag eñ o c'hervel unan eus ar servijerien a c'houlennas digantañ petra a oa kement-se. hag emañ a respontas dezhañ da vreur eo a zo distro ha da dad en deus lazhet al loen-lard dre m'en deus adkavet anezhañ yac'h met droug a yeas ennañ ha ne c'houle ket mont en ti neuze e teuas e dad er-maez d'en aspediñ met eñ a respontas d'e dad setu nouspet bloavezh ma servijan ac'hanout ha gwech ebet n'em eus torret da c'hourc'hemennoù met biskoazh n'ac'h eus roet din-me ur c'havrig d'ober fez gant ma mignoned. Hogen, kerkent ha m'eo deuet en-dro ar mab-se dit-te hag en deus debret da beadra gant merc'hed fall e lazhez evitañ al leue lart. An tad a lavaras dezhañ, Ma bugel, te zo dalc'hmat ganin, ha kement am eus-me a zo dit-te. met ret e oa ober fest hag en em laouenaat rak da vreur amañ a oa marv hag advevet eo kollet e oa hag adkavet eo c'hwezekvet pennad lavarout a reas c'hoazh d'e ziskibien un den pinvidik a oa en devoa ur merour hag hemañ a voe tamallet dirazañ da vezañ o foraniñ e vadoù Engervel a reas da lavarout dezhañ petra eo se a glevan diwar da benn, ren kont eus da vereerezh, rak hiviziken ne c'helli mui bezañ ma merour. Ma lavaras ar merour outañ e-unan petra rin, peogwir e lamm ma mestr ma c'harg a verour diganin. Pala-douar? N'em eus ket nerzh a-walc'h, goulenn an aluzon, mes am befe. Goût a ouzon petra am eus d'ober, evit ma vo tud ouzh ma degemerout en o ziez pa vint bet lakaet er-maez eus ma c'harg. Hag o vezañ galvet, hini hag hini, holl dleourien e Aotrou, e lavaras d'ar c'hentañ, Pegement a dleez d'am mestr? Emañ da respont, Kant barilhad eoul. Kemer da baper, eme ar merour dezhañ, azez buan ha skriv hanter-kant. Neuze e lavaras d'an all, Ha te, pegement a dleez? Kant muzuliad gwinizh, emezañ. Kemer da baper, eme ar merour dezhañ, ha skriv pevar-ugent. Hag ar mestr a veulas ar merour disleal-se, dre ma oa en em renet gant poellegezh. rak poellekoc'h eo bugale ar bed-mañ en o darempredoù gant ar re all eget bugale ar sklêrijenn. Me lavar deoc'h, grit mignoned deoc'h gant an arc'hant a zizonestiz evit ma c'hellfot, pa zeuio da vankout, bezañ degemeret ganto enteltennoù peurbadus. An hini a vez feal en traoù disterañ a vez feal ivez en traoù brasañ. Hag an hini dizonest en traoù disterañ a vez dizonest ivez en traoù brasañ. Mar n'oc'h ket bet feal gant an arc'hant a zizonestiz, piv a fizio ennoc'h ar gwir binvidigezh? Ha mar n'oc'h ket bet feal gant madoù na oant ket deoc'h, piv a roio deoc'h ar pezh a zo deoc'h-c'hwi? Servijer ebet ne c'hell servijañ da ovestr, pe en devo kasoni ouzh unan ha karantez ouzh egile, pe ec'h en em stago ouzh unan hag e disprizo egile. Ne c'hellit ket servijañ Doue hag an arc'hant. Ar Farizianed, hag a oa stag ouzh an arc'hant, a selaoue an holl draoù-se hag a ree goap anezhañ. Lavarout a reas c'hoazh, «C'hwi a glask tremen evit tud reizh dirak ar re all, met Doue a anavez ho kalonoù. Hag ar pezh a zo uhel evit an dud a zo tra eugus da sell Doue. Al lezenn hag ar brofeded a zo padet betek Yann. Abaoe avat ez eo keloù mat Rouantelezh Doue ha da bep hini ez eo strivañ da vont e-barzh dre nerzh. Aesoc'h ez eo d'an neñv ha d'an douar tremen eget ul lizherennig eus al lezenn kouezhañ. An neb hag a zeroue kuit hag a zimez d'un all a ra a voultriez hag an neb a zimez d'ur wreg kaset kuit gant e gwaz àr da avoultriezh. Un den pinvidik a oa a veze gwisket gant mezher mouk ha lin fin hag a rene bemdeiz fest ar c'hoari kaer. Hag ur paour a oa, Lazar e anv, a veze gourvezet ouzh toull e borched, golloet holl ar c'houlioù. Karet en divije terriñ e naon gant ar pezh a goueze diwar daol an den pinvidik. Hag ar chas zoken a zeue da lipat dezhañ e c'houlioù. Hag e c'hoarvezas d'ar paotr mervel ha bezañ douget gant an ael en askre ar Braham. Ar pinvidig a varvas ivez hag a voe lakaet er-bez. Hag o vezañ e bro ar marv e savas e zaoulagad eus a-greiz e boanioù, hag e welas Abraham a-ziabell ha Lazar en e askre. hag eñ da grial tad Abraham aspet truez ouzhin ha kas Lazar ma soub ho penn e viz en dour da zistanañ din ma zeod rak poanioù a ziwaskan en tan-flamm-mañ. Ma bugel, a respontas Abraham, az pez soñj ac'h eus bet da eurvad e-pad da vuhez. Lazar avat, ar gwalleur, met bremañ ez eo frealzet amañ ha te a zo o c'houzañv poan. Hag ouzhpenn-se, etrezoc'h-c'hwi ha ni ez eus bet startaet hon islonk bras, en doare ma ne c'hell ket ar re a garfe tremen ac'halen betek ennoc'h nag ennebeut all treuziñ alese betek ennomp. Neuze, tad, eme ar pinvidik, da bediñ a ran d'en kas da di ma zad. Rak pemp breur am eus, ma tougo testeni dezho evit ma ne zeuint ket, int avat, d'al lec'h-mañ a-boanioù. Met Abraham a respontas, Bez' o deus Moizez hag ar brofeded, dezho d'o selaou. Nann, tad Abraham, eme ar pinvidik, met ma vije unan bennak a-douez ar re varv a yafe d'o c'haout, e rafen pinijenn. Abraham avat a respontas dezhañ, Pa ne selaouan na Voizez nag ar brofeded na goude ma savfe unan bennak a-douez ar re varv ne vefen ket lakaet da grediñ. Seitekvet pennad Ne c'hell ket bezañ na vefe ket droukskouerioù met mallozh d'an hini ma teuont drezañ. Gwell e vefe dezhañ mar befe staget ur mein milin ouzh e c'houzoug ha ma vefe stlapet er mor. ken neget droukskoueriañ unan hepken eus ar re vihan-mañ. Diwallit ouzhoc'h hoc'h-unan. Ma ra da vreur ur pec'hed, kloz dezhañ, ha ma sav keuz dezhañ, pardon dezhañ. Ha ma pec'h seizh gwech bemdeiz a-enep dit, ha ma tistro seizh gwech ouzhit en ur lavarout keuz am eus, e pardoni dezhañ. An ebestel a lavaras d'an aotrou, Kresk ennomp ar feiz. An aotrou a respontas, Mar d'ho pije feiz kement hag ur c'hreunenn-sezo, e lavarfec'h d'ar wezenn-vouar-mañ en em zirouizien aked en em blantañ er mor hag e sentfe ouzhoc'h. Piv ac'hanoc'h, mar en deus ur servijer oc'h arat pe o vesa, ha lavarout dezhañ pa zistroio eus ar park deus buan da azezañ ouzh taol. Daoust ha ne lavarout ket kentoc'h dezhañ aoz din peadra da goaniañ ha start da c'hourdiz d'am servijañ ken n'am bo debret hag evet ha neuze e c'helli debriñ hag evañ ivez. Daoust hag anaoudegezh vat en devo e-keñver ar servijer-se dre m'en devo graet ar pezh a oa gourc'hemennet dezhañ? Evel-se c'hwi ivez. Pa ho po graet kement a zo bet gourc'hemennet deoc'h, lavarit, servijerien dister ez on. Nemet ar pezh a dleemp da ober n'hon eus graet ken. Hag oc'h ober hent war-zu Jeruzalem e c'hoarvezas dezhañ tremen war arzoù Bro-Samaria ha bro C'halilea. Antren a rae en ur vourc'h bennak pa zeuas dek den laour a-benn hent dezhañ. O chom a-sav a-ziabell e savjont o mouezh da lavarout Jezuz, Mestr, az pez truez ouzhimp. Ouzh o gwelout e lavaras dezho It d'en em ziskouez d'ar veleien. ha tra ma oagn o vont e tegouezhas ganto bezañ glannet. Unan anezho, o'n em welout yac'hed, a zeuas war e giz en ur ganañ gloar Doue a vouezh uhel. Hag ec'h en em daolas war e c'henoù ouzh treid Jezuz ouzh un trugarekaat. Ur Samariad a oa e oa anezhañ, ha Jezuz da gomz ha da lavarout Daoust hag o dek n'int ket bet glannet? An nav all, pelec'h emaint? Neuze en em gavet eta evit distreiñ da rentañ gloar da Zoue nemet an estren-mañ. Hag e lavaras dezhañ, Sav da vont, da feiz he deus da salvet. Evel ma oa bet goulennet outañ gant ar Farizianed pegoulz e teuje rouantelezh Doue, e respontas dezhañ, Ne zeu ket rouantelezh Doue en ur sachañ an evezh. Ne vezo ket lavaret amañ emañ pe aze emañ, rak sed amañ rouantelezh Doue en ho touez. Lavarout a reas c'hoazh d'e ziskibien Donet a ray un amzer ma c'hoantafot adwelout unan eus deizioù mab an den, ha ne welfot ket. Lavaret e vo deoc'h aze emañ, amañ emañ. Na dit ket na redit ket da welout. rak evel ul luc'hedenn o tarzhañ eus ur penn d'an oabl hag o lugerniñ betek ar penn all evel-se e vo mab an den en e zeiz met da gentañ eo ret dezhañ gouzañv kalz ha bezañ distaolet gant ar rummad-mañ evel ma tegouezhas en amzer noe evel-se e vo ivez en amzer mab an den an dud a zebre a eve a zimeze paotred ha merc'hed betek ma'z eas Noe en nac'h ha ma teuas an dour-beuz o tistrujañ holl. Evel ma tegouezhas ivez en deizioù Lot, an dud a zebre, a eve, a brene, a werzhe, a blante, a save tiez. Met an deiz ma'z eas Lot kuit eus Sodom, e lakaas Doue da gouezhañ eus an neñv ur glavier tan ha soufr o tistrujañ holl. Evel-se e vo d'an deiz m'en em ziskuilho mab an den. En deiz-se an hini a vezo war al leur-doenn hag en devo e zilhad en ti ra chomo hep diskenn d'o c'herc'hat. Hag an hini a vezo er park a ra chomo ivez hep distreiñ war e giz. Ho pet soñj eus gwreg Lot. An neb a glasko mirout e vuhez e c'hollo, hag an neb e c'hollo e mirro bev buhezek. Me lavar deoc'h, en noz-se eus an daou a vo, en un hevelep gwele e vo kemeret an eil ha lezet egile. eus an div a vo o valañ a-gevret e vo kemeret an eil alezet e benn hag int da c'houlenn aotrou pelec'h e vo respont a reas dezho e-lec'h ma vezo ar c'horf enno ivez en em zastumo ar bultured

Breizh-diskardet, ur piled nebeutoc'h a skedo. War-rodoù ar c'hornaoueg, na deñval e vezo. Breizhiz, p'edomp a galon, ma vo adsavet Breizh, en he c'herr evel gwechall, gant he yezh hag he feiz, hep feiz gristen er broioù ne c'hell bezañ urzh ebet.